Dumelang bagwera ba puku. Lehono re ile go lebelela lephephe la boraro fao re ilego go lebelela dilo tše o tshwanetšego gore o di dire ge o dira boitokišetšo bja gago. Sa mathomo se nka go lemošago sona ke gore mohlahlobi o hlama dihlogo tša ditaodišo ka go lebelela seemo sa bophelo le ka fao batho ba amegago ka gona. Kafao, ge o ile go ngwala, Gopola gore o ka fiwa hlogo ye nngwe le ye nngwe ye e lego gore e amana le ditiragalo ka moka tšeo di diragetšego mo nageng. Dira gore moswai, ge o ngwala, dira gore moswai a ikhwetše a dumelelana le seo o tla bego o se anega, o se hlalosa, o se ahlaahlaa goba o ngangišana ka sona. Ke malafaditše madiriši. Madiri ao a latelago a nega, hlaloša, ahlahla, ngangišana gobane bontši bja ditaodišo bo tšwelela ka mehuta ya go amana le madiri a. Re na le taodišo kanegelo, taodišo tlhaloši, taodišo ka tlhahlo, taodišo ngangišano. Ka fao, o tshwanetše gore o tsebe gore o ile go ngwala ka ye tee. ye lo re tla bo e kgethile. Ka fao, ge o ile go araba dipotšišo tša gago, dira bonnete bja gore o bala dihlogo ka kelohloko gore o kgone go nepiša ge o araba, gore o efoge go tlhatlatha o se ka hwetša o bolela ditaba tše e leng gore le wena ka bowena mafelelong o tlo re go ekwa ka tšona o hwetša di sa go fetiše gabotse. Um a re lebeleleng mehlala ya dihlogo goba dilo tše e leng gore, ditiragalo tše e leng gore di diragetše mo nageng tše e leng gore bahlahlobi ba ka le tlhahloba ka tšona. Um o ka gopola ka tlaišo le dipolao tša basadi le bana. A ke re la tseba gore mo Afrika Borwa go na le dilo tša go tshwana le G_B_V, Gender Based Violence. So gwa kgonagala gore mohlahlobi a ka go botšiša dipotšišo tše e leng gore di na le tlaišo ya basadi le bana. O ka gopola ka theko ya dijo ye e nanemelelago ka lebelo la mmutla, theko ya dijo. Gape-gape, o ka gopola gape-gape le ka theko ya makhura. Makhura a go tšhelwa ka di, ka di, ka di, ka difatanageng, theko ya ona e ile godimo. Ge ngwaga o thoma, o ka re be re lefelela um diranta tše masome a mabedi mo go lithara, eupša mo nakong ye nngwe sa le ra ikhwetša re patela go iša go di diranta tše masome a mararo. Dintlha tšeo ke dintlha tše e leng gore di ka tšwelela. Gape-gape gopola ka ntwa ya Russia gore na e re amile bjang. O a gopola gore dilo tše dintši theko ya di ya tšona e ile godimo morago ga gore ntwa ye e be gona. Go bile le taba ya gore makhura a go apea theko ya gona e ya godimo. Balemi ba lla ba bolela ka taba ya gore ga ba ne manyora. O ka gopela gape ka mokgwa wo bana ba selehono ba itshwerego bošaedi ka gona. Baswa, le a tseba matšatšing a lehono ba šomiša diokobatši. Ke fela ke ekwa ntše le bolela le re bangwe ba ja dikristale, ba bangwe ba dira sa gore gore. O ka tšwelela potšišo e ile gore e amana le seo. O ka gopola ka ga moopi wa Covid 19 wo o bitšwago Booster. Gape gape o ka gopola ka go hlobolwa ga dipipa dinko le melomo e lego tšona di-mask. A ke re ngwaga o khe, ka morago ga mengwaga e mebedi, ngwaga o khe Mopresidente o ile a re re se tlhole re sa apara di-mask. O ka bolela gore na taba yeo go ka tšwelela potšišo ya go amana le seo? O ka gopola ka ga kgaotšo ya mohlagase. Ge mohlagase o kgaogile, ke eng seo se hlagago? Re amega joang rena bjalo ka batho ka ma, ka la, ka malapeng a rena, dikolong, rena ka borena bjalo ka baithuti, meepong goba mešomong fao batho ba šomago gona? Gore na mmušo o dira'ng go lokiša taba e ya go kgaotšwa ga mohlagase? Ditseleng, ge go se ne mohlagase go hlaga eng? batho ba ba yang boemafofane go tlhaga eng ka bone ke dilo tše dintšhi tšeo ka bolelang ka tšona mabapi le kgaotšo ya motlakase gobane ke selo se e leng gore le kopana le sona letšatši ka letšatši gape gape o ka lebelela ka ga go tlhokofala ga dikgapamsikela mminong lefapheng la boi la boithabišo re bolela ka dikgapamsikela re bolela ka batho ba o tsebega um la tse gore o tlhokofetše borammino ba bantšhi a ke nyako o bolela ka maina a bona Ge re bolela ka dikgapamsikela fa, go bolelwa ka batsebalegi ba lena le ba bitšang gore ke di-celebrity. O ka gopola ka Meetsefula ao a tlhagilego profenseng ya Natal le dilo ka moka ga tšona tše e leng gore di tsamaišana le phetogo ya leratadima. Um o ka bolela gape-gape ka mebasepala, mebušo ya mebasepala le kabo ya ditirelo. O ka tšwelela potšišo, mohlomongwe e laetša sefapano, seswantšho se go sefapano, seswantšho sa batho ba ipelaetše. Gona fao wena o tla kgetha gore na o nyaka go bolela ka eng. Um gantši ge go swaiwa letlakala le la boraro, baswai ba šomiša rubric ya go swaya. Ka gona, bea dintlha tša gago gabotse ka tatelelano, o nepiše ntle le go boeletša dikgopolo. Go be le kelelo ye botse ya dikgopolo ya go latela peakanyo ya gago. Ngwala ka mafoko a makopana. Gona, ge go le bjalo, o tla nešetšwa ka meputso ya, ka mafula a meputso, go ra gore o tla hwetšwa meputso e mentši, o tla hwetša meputso e mentši. Taodišo e a beakanywa. Peakanyo ya Molekwa ga e be ye e ye e hlapilego mahlo. A re lebeleleng mohlala wa peakanyo, planning, mmepe wa monagano o ka o dirago. Mohlomongwe o filwe hlogo ya go tshwana le Letšatšing leo ke ile ka bethwa kudu. Peakanyo O ka hlagiša dintlha tše di latelago mo go yona. O ka bolela gore, um Dipeakanyo di tšea dibopego tša go fapana, ke no tla ka sebopego sekhwi, goba re tlile ka sona sebopego sekhwi. O ka fa matseno a gago, gwa ba le mmele. Mo go mmele, e, o ka bolela gore, Na e be e le neng letšatši le e leng gore o keketilwe ka lona? Tiragalokgolo ya letšatši leo, tiragalo e e dirileng gore o feletše o ketekwa. goba o gatakiwa goba o bethwa, ke'ng sa go sa go hlopha phetho? Bagonenelwa ke bomang? Thušo yeo e bile go gona? Bagonenelwa bagonene bagononelwa ba feletše kae? Ditlamorago tša tša phetho, magato ao ao ao a tšeerwego le mafetšo ke mmepogago wa monagadi o o ka o dirang ge šetše o hweditše hlogo ye e reng Letšatši Leo Ke Ile Ka Bethwa Kudu. A re lebeleleng. Ee, ge moleko a feditše go beakanya ka dintlha ka tsela ye, o ya lephepheng la go latela gomme a ngwala hlogo ya taodišo ka tsela ye. Letšatšing leo ke ile ka bethwa kudu. Ke mo a thoma go ngwala taodišo a latela peakanyo ye a e dirilego letlakaleng la pele. O šomiša mmepe wa gagwe wa monagano wo o dirilego mo lephepheng la pele. Ka mantšu a mangwe, ge re lebe, ge, ge re lebeletšwe peakanyo go ra gore taodišo e ile go ba ya ditemana tše lesome. Ge o lebeletšwe peakanyo, Ge le ka lebelela fale, go na le dintlha tše lesome. Ka fao re holofela gore o tlo ngwala taodišo ye e leng gore e na le matlakala a lesome. Gape-gape, hlokomela sebopego le tšhomišo ya polelo. Ka mehla ngwala ka polelo ya go hlapa. Ge go bolelwa ka polelo ya go hlapa, go bolelwa ka polelo ya Sepedi ya go, yeo go yona go felago go selaganya diema, dika, mebolelwana, bjalo le bjalo. E, o se ke wa lebala kelelo ya dikgopolo, wena molekwa. Se lebale go ngwala ka mafoko a makopana. Ye ke, ke e, video e leng gore e tlo go thuša gore ge o dira boitokišetšo bja letlakala la pele, karolo ya A, o kgone gore o hwetše meputso e mentši, o nwešetšwe mafula a meputso. Go na le dibidio tše dingwe tše e lego gore le tšona di bolela ka ga go ngwala ditaodišo, taodišo ya seswantšho, taodišo ya go tšwa go um setatamente. Tsamaya o di lebelela, le tšona di tla go thuša. Re a leboga. Se ka la lebala go subscriber. thobela.